Чӑвашла Библи Моисейӗн пӗрремӗш кӗнеки Пултарни пӗрремӗш сыпӑк Пуҫламӑшӗнче Турӑ тӳпепе ҫӗре пултарнӑ ҫӗрӗн сӑнӗ тӗсӗ те нимӗн те пулман тепсӗр шыв тӗлӗнче тӗттӗм тӑнӑ. Шыв ҫийӗн Турӑ сывлӑшӗ варкӑшнӑ. Турӑ каланӑ, ҫутӑ пултӑр тенӗ. Ҫутӑ пулса тӑнӑ. Турӑ ҫутӑ аваннине курнӑ та Турӑ ҫутта тӗттӗмрен уйӑрнӑ. Турӑ ҫутта кун тӗттӗме каҫ тенӗ. Каҫ пулнӑ, ир пулнӑ, пӗрремӗш кун. Турӑ каланӑ, шыв хушшинче тӗрек пултӑр, вӑл шыва шывран уйӑрса тӑтӑр тенӗ. Ҫапла пулса тӑнӑ. Турӑ тирек туса карнӑ та тирек айӗнчи шыва тирек тӗрӗнчи шывран уйӑрнӑ. Ҫапла пулса тӑнӑ. Тиреке Турӑ тӳпе тенӗ. Турӑ ку аваннине курнӑ. Каҫ пулнӑ, ир пулнӑ, иккӗмӗш кун. Турӑ каланӑ, тӳпе айӗнчи шыв пӗр ҫӗре пухӑнса тӑтӑр та типӗ вырӑн тухтӑр, тенӗ. Ҫапла пулса тӑнӑ. Тӳпе айӗнчи шыв хӑйӗн вырӑнне пухӑнса тӑнӑ та типӗ вырӑн тухнӑ. Типӗ вырӑна Турӑ ҫӗр тенӗ. Пухӑнса тӑнӑ шывсене тинӗссем тенӗ. Турӑ ку аваннине курнӑ. Турӑ каланӑ: ҫӗр ешӗлӳсен хӑй йышши, хӑй евӗрлӗ вӑрлӑх сапакан курӑксем ҫӗр ҫинче хӑй йышши ҫимӗҫ туса ӑшӗнче вӑрлӑхе пулакан ҫимӗҫлӗ йывӑҫсем ӳстертӗр тенӗ. Ҫапла пулса тӑнӑ. Ҫӗр ешӗлӳсен хӑй йышши хӑй евӗрлӗ вӑрлӑх сапакан курӑксем ҫер ҫинчи хӑй йышши ҫимӗҫ туса ӑшӗнче вӑрлӑхе пулакан ҫимӗҫлӗ йывӑҫсем ӳстерсе кӑларнӑ, турӑ кӑва ваннине курнӑ, каҫ пулнӑ, ир пулнӑ, виҫҫӗмӗш кун. Турӑ каланӑ, ҫире ҫутатса тӑма тата куна каҫран уйӑрса тӑма, хӑватсем кӑтартма тата вӑхӑта куна ҫулталӑка палӑртса тӑма тӳпе тӗрекӗ ҫинчи ҫутӑсем пулччӑр. Ҫер ҫине ҫутӑ ярса тӑмашкӑн вӗсем тӳпе тӗрекӗ ҫинчи ҫутаткӑҫсем пулччӑр, тенӗ. Ҫапла пулса тӑнӑ. Турӑ икӗ пысӑк ҫутӑ тунӑ. Пысӑкрах ҫутине куна тытса тӑма, пӗчӗкрех ҫутине каҫа тытса тӑма тунӑ. Ҫӑлтӑрсем те тунӑ. Турӑ вӗсене тӳпе-тӗрекӗ ҫине лартнӑ. Ҫӗре ҫутатса тӑма, кунпа каҫа тытса тӑма, ҫутта тӗттӗмрен уйӑрса тӑма лартнӑ. Турӑ ку аваннине курнӑ. Каҫ пулнӑ, ир пулнӑ, тӑваттӑмӗш кун. Турӑ калан, шывра чӗрӗ чунсем кӗшӗлтеч, ҫерҫийӗн, тӳпе-тирекӗ айӗн вӗҫен кайӑксем вӗҫсе ҫӳреччӗр, тенӗ. Ҫапла пулса тӑнӑ. Шывра пулса тӑнӑ мӑн пулӑсене, шывра кӗшӗлтетекен пур тӗрлӗ чӗрӗ чуна Турӑ ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе пултарнӑ, ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе тӗрлӗ вӗҫен кайӑк пултарнӑ. Турӑ кӑваканнине курӑн, Турӑ вӗсене пилленӗ, хунӑр, йышлӑланӑр, тинӗс шӗвисене тулӑр, ҫер ҫинче вӗҫен кайӑксем ӗрчеччӗр, тенӗ. Каҫ пулнӑ, ир пулнӑ, пиллӗкмӗш кун. Турӑ каланӑ: Ҫӗр ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе чӗрӗ чунсем кӑлартӑр, выльӑхсем, ҫӗлен калтасем, тискер кайӑксем ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе кӑлартӑр, тенӗ. Ҫапла пулса тӑнӑ. Ҫер ҫинчи тискер кайӑксене Турӑ ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе пултарнӑ. Выльӑхсене те ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе пултарнӑ. Пур ҫӗлен калтана та ӑрӑвӗ-ӑрӑвӗпе пултарнӑ. Турӑ ку аваннине курнӑ. Турӑ каланӑ: хамӑр сӑнарлӑ, хамӑр евӗрлӗ этем тӑвар. Вӗсем тинӗсри пулӑсене, тӳпери вӗҫен кайӑксене, тискер кайӑксене, выльӑх-чӗрлӗхе, пӗтӗм ӗҫере, ҫӗр ҫин шуса ҫӳрекен мӗнпур ҫӗлен калтана пуҫ пулса тӑччӑр тенӗ. Турӑ вара хӑй сӑнарлӑ этем пултарнӑ. Ӑна Турӑ евӗрлӗ пултарнӑ. Вӗсене арҫыннине, хӗрарӑмне пултарнӑ. Турӑ вӗсене пилленӗ, Турӑ вӗсене каланӑ. Хунӑр, йышлӑланӑр, ҫӗре туллиех тулӑр, ӑна тытса тӑрӑр, тинӗсри пулӑсене, тискер кайӑксене, тӳпери вӗҫен кайӑксене, пур выльӑх-чӗрлӗхе пӗтӗм ҫӗре, ҫӗр ҫумӗн ҫӳрекен мӗнпур чӗрчуна пуҫ пулса тӑрӑр, тенӗ. Турӑ тата каланӑ: Акӑ эпӗ сире пӗтӗм ҫӗр ҫинчи мӗнпур курӑка, вӑрлӑх сапакан тӗрлӗ тӗслӗ курӑка тата йывӑҫ ҫимӗҫӗ кӳрекен вӑрлӑх сапакан тӗрлӗ йывӑҫ патӑм. Ҫакӑ сире апат валли пулӗ. Пӗтӗм чӗре чуна, ҫӗр ҫинчи пур тискер кайӑка, тӳпери мӗнпур вӗҫен кайӑка Ҫыр ҫийӗн шуса ҫӳрекен пур ҫӗлен-калтана апат валли эпӗ пӗтӗм ешӗл курӑка патӑм, тенӗ. Ҫапла пулса тӑнӑ. Турӑ хӑй пултарнине пурне те курнӑ та акӑ питех те аван. Каҫ пулнӑ, ир пулнӑ, улттӑмӗш кун.